Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. И мөминнәр, гәһетләрегезне, вәгъдәләрегезне үтәгез. Гәһет өч төрледер. Берсе, Аллаһ һәр кемнән Коръән белән гамәл кылырсыз дип гәһет алды. Икенчесе, Аллаһ исеме белән әйтелгән нәзерләр, антлар. Өченчесе, мөминнәрнең үзара куешкан вәгъдәләредер. Дүрт аяклы хайваннар сезгә хәләл булды. Мәгәр харам булганнары Коръәндә зикер ителде. Хаҗ сәфәрендә ихрам баглагач, сезгә хәләл киекләр дә харам булыр. Аллаһ үзе теләгәнчә белеп хөкем кылыр. И мөминнәр, Аллаһ хаҗ кылганда үтәү белән боерган гамәлләрне калдыруны хәләл күрмәгез. Хаҗ гамәлләренең хөрмәтен төшермәгез. Хаҗда фарыз, ваҗиб, сөннәт гамәлләрне үтәгез, харам булган айларда сугыш кылмагыз. Кәгъбәтуллаһка атап яки башка берәр мәхлукка атап корбан чалмагыз, корбанлыкларыгызга бернинди билгеләр ясамагыз һәм Кәгъбәтулланы зыярат кылмак өчен барган кешеләрне үтермәгез һәм җәберләмәгез. Алар Раббылларының рәхмәтен вә ризалыгын өмет итеп баралар. Һәркайчан ихрамнарыгыздан чыксагыз, киек аулау мөбахтыр. Мәсҗид Харамны таваф кылудан сезне туктатучы кафирләргә ачулануыгыз, хактан үтүегезгә сәбәп булмасын. Ягъни алар өчен гаебе булмаган, ул эштә катнашы булмаган кавемнәрдән үч алмагыз. Эй мөминнәр, яхшы эшләрдә, изге гамәлләрдә гөнаһлардан, золым эшләреннән саклануда ярдәмләшегез. Әмма гөнаһлы эшләрдә һәм дошманлашуда яки золым эшләрендә һич тә ярдәмләшмәгез. Аллаһудан куркыгыз, аның вәгазьләрен, хөкемнәрен игътибарсыз калдырудан сакланыгыз. Дөреслектә, Аллаһ сакланмаучылардан каты газап белән үч алучыдыр. Сез мөэминнәргә үлгән хайван ите, бугаз каны, дуңгыз ите һәм суйганда Аллаһудан башка затның исеме зикер ителеп суелган хайван ите харам булды. Янә буылып үлгән, сугылып үлгән, югары җирдән төшеп үлгән бер хайван тарафыннан сөзелеп яки тибелеп үлгән хайван ите янә ерткыч хайван үтергән хайванның ите харамдыр. Әгәр биртелгән яки ерткыч хайван җәрәхәтләгән хайваннарны үлмәс борын бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип бугазлап өлгерсәгез, ите хәләлдер. Янә тәреләр яки каберләр өчен бугазланган хайван итләре харамдыр. Янә сезгә харам ителде ырымланган уклар белән хөкем итүегез. Ырымның һәр төрлесе дә харамдыр. Югарыда зикер ителгән харам итләр һәм ырымнар яман нәрсәләр. Аларны кулланган кеше фасиктыр. Мәккә шәһәре фатих ителгән кәфирләрнең мөселманнарны зәгыйфьләндерүдән һәм ислам динен җимерүдән өметләрен өздиләр инде. Алардан һич тә курыкмагыз, миннән генә куркыгыз. Менә бүген динегезне төзеп бетереп тулы кылдым. Бирәсе нигъмәтләремне дә ислам дине белән бергә биреп бетердем сезгә һәм риза булып ислам динен сезгә ихтыяр кылдым. Әмма берәү ачлыктан калып, хәләл ризык табудан гаҗиз булса, югарыда зикр ителгән харам итләрдән гөнаһ ягына авышып китүдән сакланганы хәлдә, ягъни аз-аз гына, җан саклар хәтле генә ашаса, гөнаһ булмас. Әлбәттә, Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучы. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән сорыйлар, безгә нәрсәне аулау хәләл дип. Син аларга әйт, Аллаһ исеме белән бугазланган пакизә хайваннар хәләл булды дип. Янә киекләр аулар өчен үзегез өйрәткән ау этләрегез яки ау кошларыгыз тоткан хайваннар, кошлар ите сезгә хәләл булды. Аллаһ сезгә өйрәткән әдәпне ау этләрегезгә яки ау кошларыгызга өйрәтерсез. Алар тоткан киекләрен өзгәләмәсеннәр һәм ашамасыннар, үзегезгә алып килсеннәр. Вә башка әдәпләрне өйрәтегез. Сезнең өчен тоткан нәрсәләрен ашагыз, аучы хайваннарыгызны җибәргәндә, бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип җибәрегез. Аллаһудан куркыгыз. Үләксәне, яки Аллаһ исеме әйтелмичә бугазланган хайван итен ашаудан сакланыгыз. Бит шиксез, Аллаһ ашыгып хисап итүче. Бүген сезгә Аллаһ исеме белән бугазланган хайваннар ите һәм пак нәрсәләр хәләл булды. Яна китап әһелләренең ризыгы сезгә, аларга сезнеке хәләл булды, яна сезгә хәләл булды фәхиш эшләрдән пакизә мөминә хатыннар. Яна сездән әүвәл китап бирелгән китап әһелләреннән фәхиш эшләрдән пакизә булган яхшы хатыннардан хәләл булды, әнә шундый хатыннарга мәһәрләрен биреп никахланыгыз. Ачык яки яшерен зина кылудан һәм зина кылучыларга яшерен дус булудан саклануны, ул эштән ерак булуны ният иткән хәлдә өйләнешегез. Берәү ышануны, Аллаһуга итагать итүне инкар кылса, аның эшләгән эшләре юкка чыгар вә ул ахирәттә хәсрәтләнүчеләрдән булыр, ягъни газапта булыр. Эй мөминнәр! Әгәр намазга басарга теләсәгез, башта тәһарәт алыгыз. Ике кулыгызны терсәкләре белән һәм битегезне юыгыз. Кулыгызны юешләп башыгызны сыйпагыз һәм дә аякларыгызны тубыклары белән юыгыз. Әгәр җөнүп булсагыз, юынып пакланыгыз. Вә әгәр сырхау яки сәфәрдә булсагыз, я берегез даладан килсә, я хатыныгызга якынлык кылсагыз, шушы хәлләрдә юынып пакьланырга су тапмасагыз, пакь җиргә ике кулыгызны сугыгыз. Шул кулларыгыз белән битегезне сыйпагыз, икенче мәртәбә җиргә сугып, ике кулыгызны сыйпагыз. Аллаһ сезгә тарлыкны теләми, бәлки сезнең пакь булуыгызны тели һәм нигъмәтләрен сезгә тутырып бирергә тели, шаять, биргән нигъмәтләренә Шөкер итегез. Аллаһ теләсә, Коръән белән гамәл кылсак, шуннан да зур нигъмәт әлбәттә юк. Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерләгез. Һәм дөньяга килмәс борын Аллаһуга биргән гаһедегезне дә хәтерләгез. Аллаһ рухларны халик кылгач, әй, сезне юктан бар кылып тәрбияләүче мин түгелме дигәч, әлбәттә син, сүзеңне ишеттек, үзеңә итагать иттек дидегез. Шуны белегез. Аллаһудан куркыгыз, аңа гасый булудан сакланыгыз. Күкрәкләрдә булган нәрсәне Аллаһ, әлбәттә, белүче. И мөэминнәр, Аллаһ ризалыгы өчен гаделлек белән гуаһлык бирүче булыгыз. Һәрвакыт хаклыкта булыгыз. Янә бер кавемгә ачулануыгыз икенче кавемгә гаделсезлек күрсәтүегезгә сәбәп булмасын. Һәр эштә гаделлек кылыгыз. Гадаләт исә тәкъвәлеккә якынрактыр. Һәм Аллаһудан куркыгыз, гаделсезлектән сакланыгыз. Әлбәттә, Аллаһ кылган эшләрегездән хәбәрдар. Иман китереп, Коръән юлы белән изге гамәлләр кылучы мөэминнәргә гафу итү һәм олы әҗер булыр дип Аллаһ вәгъдә кылды. Әмма ышанмаучылар, аятләребезне дә ялган диючеләр, алар җәһәннәм әһелләре. И мөэминнәр, Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерләгез. Кәфирләр сезне үтерергә кулларын сузган чакларында Аллаһ аларның кулларын сездән тыйды. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз, аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз. Мөэминнәр һәр эштә Аллаһуга гына тәвәккәл кылсыннар. Дөреслектә Аллаһ Бәни Исраилдән гәһет алды, Аллаһуга һәм Мусага итәгать итәрсез дип. Һәм аларның 12 кабилә башлыкларын илче итеп җибәрдек. Аларга Аллаһ әйтте: Мин сезнең белән бергә, кәфирләрдән курыкмагыз дип. Бәни Исраил Фиргауннан котылгач, Аллаһ аларга: Әриһә шәһәре сугышып алыгыз диде. Шәһәргә якын килгәч, Муса унике кабилә башлыкларын Әрихә халкының хәлләрен яшертен белеп кайтыр өчен шәһәргә җибәрде, Кайткач, кавемегезгә аларның хәлләрен сөйләмәссез, миңа гына сөйләрсез, диде. Бу илчеләр шәһәргә кереп, Әрихә халкын күреп куркып калдылар, чөнки алар эре гәүдәле, куәтле һәм бай иделәр. Илчеләр кайткач, кавемнәренә шәһәр хәлен сөйләделәр һәм сугышмаска котырттылар, мәгәр икесе бу эшне эшләмәде. Бәни Исраил бу урында Аллаһуга биргән гаһеден үтәмәде. Аллаһуның алган гаһеде янә будыр. И Бәни Исраил! Әгәр намазларыгызны үтәсәгез, зәкәтләрегезне бирсәгез, рәсүлләргә ышанып аларга ярдәм бирсәгез һәм Аллаһуга изгелекне бурычка бирсәгез, Ягъни кылган изгелекләрегезне фәкать Аллаһ ризалыгы өчен генә кылсагыз, ул вакытта, әлбәттә, бу изге эшләрегезне яман эшләрегезгә кәффарәт кылырбыз. Ягъни гөнаһларыгызны җуярбыз һәм әлбәттә, асларыннан елгалар агучы җәннәтләргә кертирбез. Аллаһуга гәһит биргәннән соң, сездән берәү гәһиден бозып яки Аллаһуның әмерләрен инкар итеп кәфир булса, ул кеше туры юлдан адашты. ягъни Әрихә шәһәре халкы белән сугышудан баш тартып, Аллаһуның ачуын һәм ләгънәтен алдылар. Гәһетләрен сындырулары сәбәпле, без аларны ләгънәт кылдык һәм күңелләрен таш кебек каты кылдык. Алар Тәураттагы Аллаһ сүзләрен урыннарын үзгәртәләр яки алып ташлыйлар һәм китапларында йөкләтелгән зур бурычларын үтәүне оныталар. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, белерсең, алар һаман хыянәттәләр. Аларның хыянәте ата-бабадан килгән хыянәттер. Мәгәр аларның бик азлары хыянәт итмәс. Син аларны гафу ит. Иман китереп тәүбә итсәләр, һәм аларга җәза бирүдән баш тарт. Бит Аллаһ яхшыны сөядер. Без Аллаһ ярдәмендәбез дип мактанучы насара кавеменнән дә Аллаһуга һәм Рәсүлгә итагать итәрсез дип гәһет алдык. Аларда китапларындагы зур бурычларын оныттылар һәм гәһетләрен сындырып Аллаһ хөкемнәрен буздылар. Шуның өчен кыямәткә чаклы дәвам иткән дошманлыкны һәм ачуны араларына салдык. Аллаһ аларга тиздән хәбәр бирер, кылган эшләренең кабахәтлеге белән. И китап әһелләре! Килде сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам китабыгызда Аллаһ хөкемнәрен яшергәнегезнең күпләрен белдерер өчен. Вә күпләрен гафу итәр, әйтмәс. И кешеләр! Килде сезгә мәгърифәт нуры Мөхәммәд галәйһиссәлам вә раушан китап. Аллаһ күндерер бу Коръән белән аның ризалыгына ияргән мөэминнәрне иминлек, тынычлык юлына, ягъни җәннәтләр юлына, һәм аларны үзенең теләге вә ярдәме белән кәферлек, наданлык вә бидгать, хөрәфат караңгылыгыннан чыгарып, чын иман, хак дин яктылыгына кертер һәм аларны туры юлга күндерер. Мәрьям углы Гайсәне Аллаһ диючеләр кәфер булдылар. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт, әгәр Аллаһ җирдәге бөтен нәрсәне вә Гайсаны һәм анасын һәлак итәргә теләсә, Аллаһуның бу теләгенә кем каршы тора алыр? Ягъни Аллаһ җирдәге бөтен нәрсәне һәлак итә калса, шул вакытта Гайсаның үзен коткарырга да көче җитмәячәк. Шулай булгач, ничек ул Аллаһ була алсын? Җирдә, күкләрдә һәм араларында булган бөтен нәрсә Аллаһ байлыгы. Аллаһ үзе теләгән нәрсәне халык кылыр. Аллаһ уның һәр нәрсәгә көче җитә. Яһуд вә Насара әйттеләр: Без Аллаһуның угыллары һәм аның сөеклерәге дип. Син аларга әйт, Алай булгач, ни өчен Аллаһ сезне гөнаһларыгыз өчен газап кыладыр дип. Бәлки сез дә Аллаһ халык кылган башка кешеләр кебек үк кешеләрсез. Аллаһ теләгән бәндәсенең гөнаһларын ярлыкар, теләгән бәндәсен гөнаһы бәрабәрендә газап кылыр. Җирдә, күкләрдә вә араларында булган бөтен нәрсә Аллаһ байлыгыдыр һәм кайтачак җиребез Аллаһ алдынадыр. И китап әһелләре! Сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам килде. Сездән рәсүлләр һәм вахи киселгән вакытта ул сезгә Коръән белән хак динне бәян кылыр, әйтмәвегез өчен, җәннәт белән шатландыручы, җәһәннәм белән куркытучы пәйгамбәр килмәде дип. Менә дөреслектә сезгә җәннәт белән шатландыручы һәм җәһәннәм газабы белән куркытучы пәйгамбәр килде. Ул сезгә әйтте, Коръән өйрәткәнчә ислам динен тотсагыз, җәннәткә керерсез. Әгәр Коръән белән гамәл кылмасагыз, җәһәннәмгә керерсез дип. Аллаһ һәр нәрсәгә кадирдер. Мусаның кавеменә әйткән сүзләреннән гыйбрәт алыгыз. Әйтте, И кавемем, Аллаһ сезгә биргән нигъмәтләрне хәтерләгез. Аллаһ арагызга күп пәйгамбәрләр күндерде. Үзегездән сезгә патшалар кылды һәм галәмдә һичбер кавемгә бирмәгән нигъмәтләрне сезгә бирде. Хәтта күктән әзерләнгән ризыкларны иңдереп торды дип. Муса әйтте: Эй кавемем, Аллаһ билгеләгән һәм сезнең өчен файдасы булган Әриха шәһәренә керегез. Аллаһ әмерен үтәүдән баш тартмагыз, артка борылып китмәгез. Әгәр баш тартсагыз, әлбәттә, нигъмәтләрдән коры калып, хәсрәтләнүче булып әверелерсез. Әлеге куркак кабилә башлыклары әйттеләр: "Эй Муса, Әриха шәһәрендә көчле, батыр кавым яши. Без алардан куркабыз, шул сәбәпле шәһәргә һич тә кермәбез, хәтта ул кавым шәһәрдән чыгып киткәннәренә чаклы. Әгәр алар шәһәрдән чыгып китсәләр, без, әлбәттә, шәһәргә керүчебез, дип. Кабилә башлыкларыннан Аллаһ нигъмәтләгән икесе әйттеләр. Кәферләрдән курыкмагыз. Аллаһуга тәвәккәл итеп, шәһәр капкасыннан керегез. Әгәр шәһәр капкасыннан керсәгез, кәферләрне җиңәрсез. Аллаһуга тәвәккәл кылыгыз һәм шәһәргә керегез, әгәр Аллаһуның ярдәм бирәчәгенә ышансагыз. Кәферләрдән куркучылар әйттеләр: "И Муса, без Әриха шәһәренә әлбәттә мәңге кермәбез. Шәһәр халканда торган вакытта, "И Муса, үзең һәм Раббың, барыгыз шәһәр кәферләре белән икәү сугышыгыз. Ә без шушы урында карап утырабыз, дип. Муса әйтте, Эй Раббым, мин фәкать үземә һәм кардәшем Һарунга ихтиярлымын. Башкача һич сүзем үтмидер. Эй Раббым, фәсыйк белән безнең араны аер, дип. Аллаһ әйтте, Инде аларга Әриха шәһәренә керүне 40 елга чаклы харам кылдым. 40 ел үтмичә анда керә алмаслар, хайран булып сәхрәдә адашып йөрерләр. И Муса, фасик кавым өчен кайгырма, инкар кылсалар җазасы үзләренәдер дип. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, Адәм галәйһиссәламның угыллары хакындагы хәбәрне хаклык белән укыгыл. Кабил белән бер карында яткан Әклимә Һабилгә тиешле иде. Әмма Кабил әклимәне үзем алам дигәч, Аллаһ икесенә дә корбан чалырга боерды. Ике егет корбан чалдылар, берсенеке, ягъни Хабилнеке кабул булды, икенчесе Кабилнеке кабул булмады. Кабилнең көнчелеге артты һәм әйтте: "И Хабил, мин сине әлбәттә үтерәчәкмен", дип. Хабил әйтте: "Әлбәттә Аллаһу Тәгалә тәкъва кешеләрнекен кабул итә", дип. Хабил Кабилгә әйтте. Син мине үтерергә кулыңны суза торган булсаң да, мин сине үтерергә кулымны сузачак түгелмен. Мин бөтен галәмне тәрбия итүче Аллаһ газабыннан куркамын дип. Әгәр мине үтерсәң, син минем гөнаһымны һәм үз гөнаһыңны йөкләп, Аллаһуга кайтуыңны телимен. Бу золым эшеңне эшләсәң, ут әһелләреннән булырсың. Ут газабы залимнәргә тиешле җәзадыр. Нәфесе аңа галиб булды, ягъни нәфесе Кабилне җиңде, Һабилне үтерергә аны өстерәде, Кабил Һабилне үтерде вә хәсрәтләнүчеләрдән булды. Аллаһ Кабил янына бер карга җибәрде. Ул карга Кабилгә җирне казып күрсәтте. Ягъни Һабилнең гәүдәсен күмәргә өйрәтте. Чөнки Кабил Һабилне үтергәч, кайда куярга белмичә, берничә көн күтәреп йөрде. Карганы күргәч, Кабил әйтте, Һай, миңа үкенеч! Каргадан да көчсезрәк идем мәллә! Карга белгәнне дә белмәдем, әгәр белгән булсам, кардәшемнең гәүдәсен ничә көннәр күтәреп йөрмичә үтерү белән күмгән булыр идем, дип. Бу эшеннән соң үкенүчеләрдән булды. Кешеләр бер-берсен үтергәннәре өчен Бәни Исраилгә хөкем иттек. Әгәр берәү кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бозыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кебек булыр. Бер кешене үлемнән коткарса, бөтен кешеләрне үлемнән коткарган кебек булыр дип Аларга ислам динен ачык бәян итүче рәсүлләребез килде. Ачык аңлатма килгәннән соң да, әлбәттә, аларның күбрәге сүздә һәм гамәлдә чиктән үтүчеләр. Аллаһуга һәм рәсүленә каршы сугышкан яки җир өстендә бозыклык кылган кешеләрнең җәзасы үтермәк яки асмак, яки уң кулын, сул аягын кисмәктер. Ягъни үтерүчене үтерергә, үтерүче һәм талаучы булса асарга, талаучы һәм урлаучы булса аягын кулын кисәргә яки сөреп җибәрергә. Бу җәза аларга дөнья газабы һәм ахирәттә аларга олы газап булыр. Мәгәр алар сезнең кулыгыз төшеп, хөкем ителүдән элек үкенеп тәүбә итсәләр, аларга югарыда зикер ителгән җәзалар бирелмәс. Аллаһ, әлбәттә, тәүбә итеп төзәлүчеләрне ярлыкаучы һәм рәхимле. И мөэминнәр, Аллаһуга гөнаһлы булудан сакланыгыз, аның газабыннан куркыгыз, Коръән белән гамәл кылып Аллаһуга якын булуны кәсеп итегез һәм Аллаһ юлында тырышыгыз, көрәшегез, лазым булганда сугышыгыз. Шаят өстенлекне табарсыз. Кәферләрнең кулында бөтен дөнья байлыгы янә шуның чаклы байлык була калса, Аллаһ азабыннан котылу өчен шул байлыкны бирсәләр, кабул булмас иде. Аларгадыр рәнҗетүче газап. Кәферләр уттан чыгуны теләрләр. Ишек янына килерләр, газап фәрештәләре аларны утлы тукмаклар белән суккалап куарлар. Алар аннан чыгучы түгелләр һәм аларгадыр даими газап. Карак ир һәм хатыннарның кулларын кисегез кәсеп иткән явыз эшләренә Аллаһудан җәза йөзеннән. Аллаһ үч алуда көчле һәм гадел хөкем итүче. Берәү угрылык кылып золым иткәннән соң тәүбә итсә, алган малны иясенә тапшырса һәм бөтен эшен төзәтсә, Аллаһ тәүбәсен кабул итеп гөнаһын ярлыкар. Аллаһ әлбәттә ярлыкаучы һәм рәхимле. Әллә белмисеңме? Әлбәттә, беләсең, җир, күкләр Аллаһ милке икәнлеген. Аллаһ теләгән бәндәсен газап кылыр, теләгән бәндәсен ярлыкар. Аллаһуның һәр нәрсәгә көче җитә. И Расул галәйһиссәлам, сине кайгыга салмасын монафикларның көферлеккә ашыгулары. Алар телләре белән иман китердек диләр, ләкин күңелләре иманны кабул иткәне юк. Янә яһүдләрдән ялган сүзне кабул итүчеләре бар, сине кайгыртмасын ялганга ышанулары. Алар синең сүзеңне кабул итәрләр, синең яныңа килмәгән яһүд файдасына сөйләсәң. Яһүдләрдән берсе зина белән тотылгач, Мөхәммәд галәйһиссәламнән сорарбыз, зина кылучыларга нинди хөкем? Әгәр җиңел хөкем булса, кабул итәрбез, каты хөкем булса, кабул итмәбез, дип үзара сөйләштеләр. Расулуллаһ янына килгәч, зинага нинди хөкем дип сорадылар. Расулуллаһ, Тәуратта нинди хөкем булса, шул булыр диде. Тәуратны укып зина хакында хөкемне табып укыдылар, ташлар белән бәреп үтерү иде. Һәм зиначыларны бәреп үтерделәр. Яһүдләр Аллаһ сүзләрен үзгәртәләр, Тәуратта язылганнан соң. Алар әйтәләр, Әгәр зина кылучыны бәреп үтерергә дисә, кабул итмәгез. Әгәр камчы сугарга дисә, кабул итегез, әмма бәреп үтерүдән сакланыгыз дип бер-берсен вәсвәсә кылдылар. Аллаһ берәүне үзенең фетнәсе белән фетнәләндерүне теләсә, әлбәттә, синең көчең җитмәс. Аллаһ фетнәсеннән аны коткарырга. Аллаһу Тәгалә азган кешеләрнең күңелен Аллаһуга каршылык чиреннән пакларга теләмәде. Аларга дөньяда хурлык, ахирәттә олы газап. Кәферләр вә мунафикълар, алар ялганны күп сөйләрләр. Ялган сүзләрне күп кабул итәрләр һәм төрле юллар белән харамны күп ашарлар. Әгәр яһүдләр яки мунафикълар хөкем иттерергә сиңа килсәләр, гаделлек белән хөкем ит. Яки хөкем итүдән баш тарт. Әгәр аларны хөкем итүдән баш тартсаң, алар сиңа һич тә зарар итә алмаслар. Әгәр алар арасын хөкем итсәң, турылык белән хөкем ит. Әлбәттә, Аллаһ туры кешеләрне сөя. Ул яһүдләр ничек синнән хөкем иттерәләр, Тәурат эчендә булган Аллаһ хөкемнәре аларның кулларында була торып. Әгәр син аларны хөкем итсәң, үзләре синең гадел хөкемеңнән баш тарталар, алар Тәуратка чын ышанучы түгелләр. Тәхкыйк без иңдердек Тәуратны. Аның эчендә һидаят дәлилләре, белем яктылыгы бар. Аның белән хөкем итәрләр Коръән иңгәнче. Әүвәлге пәйгамбәрләр алар Аллаһуга нык итагать итүчеләр, Аллаһуга нык бирелгән заһидләр һәм дини галимнәр. Алар Таураттагы Аллаһ хөкемнәрен белеп күңелләрендә саклаганнар. Таураттагы Аллаһ хөкемнәрен Бәни Исраилгә алар ирештерделәр, Сөйләп аңлаттылар һәм гаделлек белән араларында хөкем йөрттеләр. Һәм дә бу эшләренә шаһит тә булдылар. И мөэминнәр! Коръән белән гамәл кылганда, кешеләрдән курыкмагыз, миннән генә куркыгыз һәм минем аятләремне бетәчәк дөньяның аз малына сатмагыз. Бәни Исраилгә Тәуратта касасны фарыз кылдык. Хаксыз берәү үтерелсә, үтерүче үзе үтерелер. Үз чыгаручының күзе чыгарылыр, борын җимерүченең борыны җимерелер. Колак кисүченең колагы киселер, теш сындыручының теше сындырылыр һәм башка җәрәхәтләр өчен җәрәхәт бәрабәрендә үч алыныр. Берәү үз хакын садака кылса, ягъни кем тарафыннан булса да җәрәхәтләнгән кеше касас белән үч алмыйча гафу итсә, бу гафу итүе гөнаһларының җуелуына сәбәп булыр. Яна берәү Аллаһ иңдергән Коръән белән гамәл кылмаса, ягъни Коръән хөкемнәрен диндә дәлил итеп кулланмаса, андый кешеләр үз-үзләренә золым итүче залимнәр. Мәрьям углы Гайсәне әүвәлге пәйгамбәрләр әсәрләренә иярттек. Үзеннән элек иңдерелгән Тауратны тасдыйк кылганы хәлдә вә аңа Инҗилне бирдек. Ул Инҗилдә һидәят дәлилләре вә белем яктылыгы бар. Һәм ул Инҗил элек иңдерелгән Таурат хөкемнәренә муафикъ, шулай ук ул һидәят вә тәкъва кешеләргә вәгазь. Инҗил әһелләре Аллаһ иңдергән Инҗилдәге Аллаһ хөкемнәре белән хөкем итсеннәр. ягъни инҗилне үзгәртмәүләре һәм аның белән гамәл кылулары фарыз иде. Берәү Аллаһ индергән китап белән хөкем итмәсә, гамәл кылмаса, андый кешеләр фасикләр. Тәурат, Инҗил белән гамәл кылмыйча залим, фасик һәм кафир булдылар. Коръән белән гамәл кылмаучыларга да шул хөкем. 48 нче аят. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, без сиңа хаклык белән Коръәнне иңдердек. Әүвәлге китапларның хөкемнәрен тасдиклаганы хәлдә һәм әүвәлге китапларның Аллаһ китаплары икәнлеге белән шаһадәт биргәне хәлдә. Шулай булгач, кешеләр арасын Коръән белән хөкем ит. Әмма Раббыңнан килгән Коръәндәге гадел хөкемнәрне артыңа куеп, Коръән хөкемнәрен белмәгән надан кешеләрнең һавасына, аларның батыл гадәтләренә иярә күрмә. Сезләрдән һәр бер җәмәгать өчен шәригать төзедек һәм диндә ачык юллар күрсәттек. Әгәр Аллаһ теләгән булса, әлбәттә, бөтен дөнья кешеләрен бер диндә, бер юлда һәммәсен бер җәмәгать кылыр иде. Ләкин сезгә биргән нигъмәтләре һәм иңдергән Коръән хөкемнәре белән Аллаһ сезне сынап карарга теләде. Шулай булгач, алданмагыз, гөнаһлардан саклануда һәм савапны кәсеп итүдә ярышыгыз һәм ярышта алга чыгыгыз. Бит кайта торган җирегез Аллаһы хузурында. Анда сезгә Аллаһ дөньяда вакытларыгызда Аллаһ хөкемнәрендә ихтилаф кылышуларыгыз белән хәбәр бирер. Ягъни Коръән хөкемнәрен үтәргә тырыштыгызмы? Яки шайтан гамәле булган бидгать гамәлләрне үтәргә тырыштыгызмы? Хөкем каты булыр. Без сиңа Коръәнне иңдердек, кешеләр арасында гаделлек белән хөкем итмәклегең һәм өммәтең аның белән гамәл кылсын өчен. Коръән хөкемнәренә иярергә теләмәгән җаһил кешеләрнең нәфес һаваларына, аларның ялган гамәлләренә иярмә. Аллаһ иңдергән хөкемнәрнең кайберләреннән сине дүндерүләреннән, адаштыруларыннан саклан. Аларга иярсәң, әлбәттә, адаштырырлар. Әгәр алар синнән хөкем иттерүдән яки Коръән белән гамәл кылудан баш тартсалар, яхшы, бәлки Аллаһ аларның бәгъзе гөнаһлары өчен аларны газап кылырга телидер. Кешеләрнең күпләре Коръән белән гамәл кылмаулары сәбәпле, әлбәттә, фасиклар. Әйя, Коръән хөкемнәренә риза булмаган явыз кешеләр җаһилият хөкемен телиләрме? Ягъни Коръән хөкемнәрен куеп, наданнарның сүзләрен диндә дәлил итәләрме? Адашкан кешеләрнең сукыр гадәтләрен диндә юл итеп алалармы? Бит Коръән белән гамәл кылучы кешеләр өчен Аллаһудан да күркәмрәк, гаделрәк хөкем итүче булырмы? Әлбәттә, юк. Ий мөминнәр! Яһүдләрне һәм насараларны дус итеп алмагыз. Дин эшләрендә аларны үзегезгә якын китермәгез. Алар шайтан юлында бер-берсенә дуслар. Әгәр берәрегез аларга дус булса, ул кеше алардан булды, ягъни кәфир булды. Әлбәттә, Аллаһ кәфирләргә дус булган залим мөселманнарны туры юлга күндермәс. Яхшылап карасаң, әлбәттә, күрерсең, күңелләрендә икейөзлелек чире булган мөселманнар кәфергә дус булырга, аларга иярергә ашыгырлар. Кәферләрдән әйләнеп килә торган газаптан куркабыз, диләр. Ягъни, кәферләрдән куркып, аларга дус булырга тырышалар. Аллаһуның мөэминнәргә бер шәһәрне фәтих кылуы яки кәферләр зарарына мөэминнәр файдасына бер эш кылуы өметле. Шул вакытта монафикълар, мөэминнәргә дошман булып, кәферләргә дус булганнары өчен, әлбәттә, үкенерләр, ягъни монафикълар алданганлыкларын эш узгач кына белерләр. Монафикъларның яшерен эшләре ачылгач, аларның монафик икәнлекләрен белмәгән мөэминнәр гаҗәпләнеп әйттеләр, И мөэминнәр! Без сезнең динегездә, сезнең белән бергә чын мөэминнәрбез, дип, Аллаһ исеме белән ныклап ант итүчеләр, шулармы? Чын мунафикъ булсалар да, без чын мөселманбыз дип Аллаһ исеме белән ант итәләрме дип. Ул мунафикъларның бөтен гамәле җуелды. Аллаһуның нигъмәтләреннән киселеп, хәсрәтләнүчеләрдән булдылар. И мөэминнәр, әгәр сезнең арагыздан берәү хак динен ташлап мөртәт булса, Аллаһ алар урынына Үзенә сөекле һәм Аллаһуны сөюче кавымны тиздән китерер. Алар мөминнәргә йомшак күңелле, кәфирләргә каты күңелле булырлар. Алар Аллаһ юлында сугышырлар, ислам динен куәтләр өчен бөтен көчләрен куярлар һәм куркытып шелтә кылучыларның шелтәсеннән курыкмаслар. Аларның шундый булулары Аллаһуның юмартлыгыдыр. Ул аны теләгән кешесенә бирер. Аллаһ киңлек һәм белем иясе. Аллаһ әйткәннән башкача булмас, и мөминнәр. Һәр эшегездә ярдәм бирүче хуҗагыз Аллаһудыр. Иярергә тиешле булган остазыгыз Аллаһуның рәсүледер. Һәм сезгә дус булырга яраклы кешеләр рөкук, сәҗдә кылып намаз укучы һәм закят бирүче хак мөминнәрдер. Югарыда әйтелгәнчә, берәү Аллаһуга нык бирелсә һәм Рәсүленә дә ныклап иярсә һәм чын мөэминнәргә эчкерсез дус булсалар, алар Аллаһ гаскәрләридер. Аллаһ гаскәрләре, әлбәттә, Аллаһ ярдәме белән җиңүчеләр. И мөэминнәр! Сездән элек китап бирелгән мөшрикләрне һәм Аллаһуга ышанмаучы кәфирләрне дус тотмагыз. Алар сезнең динегезне уенга саныйлар һәм мәсхәрә кылалар. Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәрен бозудан сакланыгыз. Әгәр хак мөэмин булсагыз. Әгәр сез азан әйтеп кешеләрне намазга чакырсагыз, азанны һәм намазны уенга саныйлар вә мәсхәрә итәләр. Алар бу эшләрен эшлиләр хакны аңламаганнары өчен. Башкаларның да аңламаучы булуын телиләр. Әйт, и китап әһелләре, Бездән фәкать Аллаһуга һәм үзебезгә иңдерелгән Коръәнгә һәм элек иңдерелгән китапларга ышанганыбыз өчен генә үч алырга телисезме? Әлбәттә, сезнең күпләрегез фасикләр дип. Әйт, и сез яһүдләр, сез яманлаган мөселманнардан да яманрак кешеләрдер. Хәбәр биримме эшләренә карата Аллаһ хозурында тиешле җәзаны алу йөзеннән? Алар яһүдләр. Аллаһ аларны ләгънәт кылды һәм аларга ачуланды, һәм дә бәгъзеләренең сурәтен маймыл сурәтенә, бәгъзеләренең сурәтен дуңгыз сурәтенә алыштырды. Алар шайтанга ияреп Аллаһудан башкага гыйбадәт кылдылар. Ул яһүдләр хак юлдан ерак китеп, ныграк адашучылар һәм ахирәттә иң яман урын алар урыныдыр. Әгәр монафиклар сезнең янга керсәләр, иман китердек, мөселманбыз диләр. Әмма үзләре сезнең янга кергәндә дә һәм сезнең яннан чыкканда да имансызлардыр. Аллаһ белүчерәк монафикларның күңелләрендә булган нәрсәне. Янә күрәсең, алардан күбрәге гөнаһлы эшләргә һәм харам ашарга ашыгалар. Нинди кабахәт эштер аларның кылган эшләре. Әгәр яһүдләрнең дингә бирелгән заһидләре вә дини галимнәре аларны Аллаһуга каршы булган яман сүзләрдән һәм харам ашауларыннан ныклап тыйган булсалар, нинди яхшы булыр иде. Ләкин тыймадылар. Аларның кылган эшләре бик тә яман. Яһүдләр әйттеләр, Аллаһының кулы багланган, саран дип. Аллаһ әйтте, бәлки, аларның кулы багланган, Аллаһ юлына һәм мохтаҗларга малларын бирмиләр дип. Һәм ләгънәт ителделәр Аллаһга тиешсез сүзне әйткәннәре өчен. Бәлки, Аллаһының кулы ачык, ул юмарт, теләгән бәндәләренә үзе теләгәнчә бирер. Сиңа Раббыңнан иңдерелгән Коръән хөкемнәре яһүдләрнең күпләренә хакны инкар итүне һәм азгынлыкны арттырыр. Янә кыямәткә чаклы дәвам иткән дошманлыкны вә ачуны алар арасына салдык. Һәр кайчан алар сугыш өчен хәйлә утлары кабызсалар, Аллаһ аларны сүндерде. Алар җир өстендә тырышып төрле бозыклыкны кылырлар, Аллаһ фәсәдчеләрне һич тә сөйми. Әгәр китап әһелләре иман китереп, Коръән белән гамәл кылсалар һәм Коръән хөкемнәрен бозудан саклансалар, әлбәттә, әүвәлдәге гөнаһларын җуяр идек һәм нигъмәтләр иясе булган җәннәтләргә кертер идек. Әгәр алар Тәуратны һәм Инҗилне үзгәртмичә гамәл кылган булсалар, аннары Раббыларыннан иңдерелгән Коръән белән гамәл кылган булсалар, әлбәттә, өстән дә, аяк асларыннан да киң ризык ашар иделәр. Алардан туры мөэминнәр дә бар, ягъни Коръәнне кабул итеп, аның белән гамәл кылучылар. Аларның күбрәкләренең кылган эшләре бик яман. Ягъни үз китапларын да үзгәрттеләр, Коръәнне дә кабул итмәделәр. Эй Аллаһуның Рәсүле! Раббыңнан иңдерелгән Коръән хөкемнәрен кешеләргә ирештер. Әгәр Коръән хөкемнәрен ирештереп бетерсәң, Аллаһ йөкләгән пәйгамбәрлек бурычын үтәгән булырсың. Әмма ирештереп бетермәсәң, пәйгамбәрлек бурычын үтәмәгән булырсың. Аллаһ сине дошман кешеләрнең шәрреннән саклар, мөшрикләрдән курыкма, үз эшеңне эшлә. Имансыз кешеләрне Аллаһ әлбәттә туры юлга күндермәс. Әйт, и Китап әһелләре! Сез хак диндә түгелсез, хәтта Тәүрат, Инҗил һәм Раббыгыздан иңдерелгән Коръән белән гамәл кылганыгызга чаклы дип. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа Раббыңнан иңдерелгән Коръән хөкемнәре, әлбәттә, аларның күпләре явызлыкны һәм хакны инкар итүне арттырадыр. Кәферләрнең хакны инкар итүләре өчен хәсрәтләнмә. Дөреслектә гамәлсез коры ышанучылар һәм яһүдиләр, һәм насаралар, һәм ай, кояшка яки йолдызларга табынучылар, алардан Аллаһуга һәм ахирәт көненә ышанып Коръән өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылганнарына ахирәттә газап куркынычы булмас һәм алар көенмәсләр. Тәхкыйк, Бәни Исраилдән Тәурат белән гамәл кылырсыз дип гәһет алдык һәм аларга рәсүлләр күндердек. Һәр кайчан аларга рәсүл килсә, аларның күңелләре яратмый торган Аллаһуның гадел хөкемнәре белән, алар рәсүлләрнең бәгъзеләрен ялганга тоттылар, бәгъзесен үтерделәр. Яхия ва Закарияне. Алар бу кабахәт эшләре өчен Аллаһудан фетнә яки газап ирешмәс дип хисап кылдылар. Туры юлны күрүдән күзләре сукыр булды, хак сүзне ишетүдән колаклары саңгырау булды. Аннары Аллаһ аларның тәүбәләрен кабул итеп, гөнаһларын гафу итте. Янә аларның күбрәге күзсез һәм саңгырау булдылар. Аллаһ күрүче аларның кылган эшләрен. Мәрьям угылы Гайсәне Аллаһ диючеләр тәхкыйк кафир булдылар. Бәни Исраилгә Гайсә әйтте, «Минем һәм сезнең Раббыгыз булган Аллаһуга гыйбадәт кылыгыз» дип. Бер кеше Аллаһуга мәхлукны тиңдәш кылса, тәхкыйк Аллаһ ул кешегә җәннәтне харам кылды һәм аның кайтачак урыны уттыр. Ахирәттә залимнәргә ярдәмче булмас. Аллаһ өчнең берсе диючеләр дөреслектә кәфер булдылар. Тиңдәше вә охшашы булмаган Аллаһудан башка һич илаһы юк. Аллаһ өчнең берсе диючеләр шул сүзләреннән тыелмасалар, ягъни тәүбә итмәсәләр, әлбәттә, аларны рәнҗеткүче газап тотачак. Әллә ул кәферләр бозык иктикатларыннан Аллаһуга тәүбә итмәсләрме? Һәм шундый зур гөнаһлары була торып, Аллаһудан ярлыкауны сорамаслармы? Әгәр тәүбә итеп Аллаһуның берлегенә иман итеп, Аллаһуның берлегенә иман китереп һәм Коръән белән гамәл кылсалар, әлбәттә, Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхимле. Мәрьям углы Гайсә Аллаһуның рәсүле булудан башка һич кем түгел. Аларга хәтле дә рәсүлләр килеп үттеләр, бар да кеше затларыдыр. Һәм Гайсәнең анасы Мәрьям, Аллаһуга һәм рәсүлгә ышанучы бик тугры хатын. Мәрьям үзе һәм угылы Гайсә Адәм иделәр. Кара аларга. Гайсә турында аятларыбызны ничек ачык бәян кылабыз. Соңра янә кара аларга, ничек тыелалар хакны кабул итүдән, ягъни кәфирлекне һәм адашуны ихтыяр итәләр. Син аларга әйт. Аллаһудан башкага гыйбадәт кыласызмы? Ул ясалма мәгъбүдләрегез сезгә файданы да, зарарны да ирештерә алмыйлар, ә Аллаһ ишетүче һәм белүче дип. Әйт, и китап әһелләре, динегездә хактан башка тирән китмәгез, ягъни дәлилсез сүз сөйләмәгез һәм юлсыз гамәл кылмагыз. Һәм әүвәлдә адашкан һәм күпләрне адаштырган кавемнең нәфес һавасына һәм батил гадәтләренә иярмәгез. Алар һәммәләре дә бер тигез адаштылар дип. Бәни Исраилнең кәферләре Давыт һәм Мәрьям улы Гайсә теле белән ләгънәт ителделәр. Маймыл һәм дуңгыз булдылар. Бу җәза аларга зур гөнаһлары һәм хаклык чигеннән үтеп киткәннәре өчен тиешле булды. Алар үзләре кыла торган бозык эшләрдән, батил иктикадләрдән бер-берсен тыймадылар. Нинди яманлыктыр аларның эшләгән эшләре. Әлбәттә, күрәсең, ышанып дин тотучыларның күбрәкләре кәферләр ягына авышып, аларга дус булалар. Нинди ямандыр ахирәттә үзләрен каршы алачак бу кәфер эшләре, Аллаһу Тәгаләнең ачуы һәм газапта мәңге калулары. Әгәр ул динчеләр Аллаһудан пәйгамбәргә иңдерелгән Коръәнгә ныклап ышансалар, әлбәттә, кәфирләрне дус тотмас иделәр. Ләкин алардан күбрәге фасыйклар. Яһүдләрне кешеләр арасында мөселманнарга иң каты дошман итеп табарсың, һәм мөшрикләрне мөселманнарга каты дошман итеп табарсың. Без насара диюче бер җәмәгатьне мөселманнарга дусрак, күңелләре белән якынрак табарсың. Алар арасында галимнәр, габидләр булганы өчен, әлбәттә, алар Коръән сүзләрен ишеткәндә һич тәкәбберләнмәсләр. Әгәр алар Рәсүлгә иңдерелгән аятьләрне ишетсәләр күзләреннән яшь агадыр хакны хак дип тануларыннан. Һәм алар әйтерләр, И Раббыбыз Аллаһ, иман китердек, безләрне синең берлегең белән шәһадәт бирүчеләр белән бергә яз дип. Ни булган безгә, Аллаһуга һәм үзебезгә килгән хак Коръәнгә ышанмаска безгә ни булган? Әлбәттә, ышанабыз һәм Раббыбыз изгеләр белән бергә җәннәткә кертер дип өмет итәбез, диләр. Аллаһу Тәгалә аларның иман китереп мөселман булганнары һәм әйткән хак сүзләре өчен асларыннан елгалар агучы җәннәтләрне бирде. Алар анда мәңге калырлар. Ул җәннәтләр изгелек кылучыларның нигъмәте. Кәфир булган кешеләр безнең аятләребезне ялганга тоттылар. Алар җәһәннәм әһелләре. И мөминнәр! Аллаһ сезнең өчен хәләл иткән пак нәрсәләрне үзегезгә харам кылмаган һәм Аллаһ сызган сызыктан тышкары үтмәгез. Төреслектә сызыктан үтүчеләрне Аллаһ һич тә сөйми. Вә ашагыз Аллаһ сезнең өчен хәләл иткән пак ризыклардан һәм үзегез ышанган Аллаһудан куркыгыз, сызыктан тышкары үтүдән сакланыгыз. Аллаһ сезне газап кылмас уйнап әйткән антларыгыз өчен, аны үтәмәсәгез. Мәгәр газап кылыр, шәригать буенча ант ителгән дөрес урында ант итеп тә ул ант үтәлмәсә. Ул үтәлмәгән антның кәффәрәте, өй әһелләрегез ашаган ризыкның уртача булганы белән 10 мескенгә аш ашатмак, яки 10 мескенгә кием кидермәк, яки бер кол азат итмәк. Боларны эшләргә көче җитмәсә, тоташ өч көн ураза тотар. Бу йөкләтелгән эшләр үтәмәгән антларыгызның кәффәрәте. Антларыгызны, әлбәттә, үтәгез. Әнә шулай Аллаһ үзенең хөкемнәрен сезгә ачык итеп аңлата. Шаят, шатланып, Аллаһуга шөкер итәрсез. И мөминнәр! Исертә торган эчемлекләре һәммәсе дә, отыш уеннары һәр төрлесе дә, сыннарга гыйбадәт итү, Аллаһудан башка мәхлукларга табыну эшләре, шулай ук ырымлану, багучылык эшләре харамдыр. Шайтан эшләреннән булган пычрак эшләрдер. Һәлак булудан котылмаклыгыгыз өчен бу нәҗис эшләрдән ерак булыгыз. Саклансагыз, шаят котылырсыз, өстенлек табарсыз. Хәмер эчүегез һәм отыш уеннары уйнавыгыз белән, әлбәттә, Шайтан арагызда дошманлыкны һәм бер-берегезгә һөҗүм иттерә торган ачуны булдырырга тели вә Коръән вәгазеннән, намаз укудан сезне тыярга тели. Шулай булгач, ул шайтан эше булган нәҗесләрдән тыеласызмы? Әллә тыелмыйсызмы? Әлбәттә, тыелыгыз. И мөминнәр! Аллаһуга вә Рәсүлгә итәгать итегез. Һәм шайтан эше булган нәҗисләрдән сакланыгыз. Әгәр итәгать итүдән баш тартсагыз, яхшы белегез ки, Рәсүлебезгә Аллаһ хөкемнәрен ачык итеп ирештерү генә тиешле. Иман китереп, изге гамәлләр кылып, мөселман булган кешеләргә әүвәлдә эчкәннәре өчен гөнаһ юк. Әгәр яңадан эчүдән саклансалар, иманнарын куәтләп изге гамәлләр кылсалар, соңра саклансалар, янә иманнарын тазартып тәкъвалык кылсалар һәм дә изге гамәлләрне, яхшы эшләрне эшләсәләр. Бит Аллаһ яхшы эшне кылучыларны сөя. Эй мөминнәр! Аллаһ сезне кыр хайваннарын аулау эшләрендә әлбәттә сынар. Кайберләрен кулыгыз белән, кайберләрен коралыгыз белән тотасыз. Аллаһуны күрмичә, күргән кебек курыккан кешеләрне изһар кылыр өчен. Ау хөкемнәрен белдергәннән соң берәү чиктән үтсә, ягъни хаҗ сәфәрендә ихрам баглаган хәлдә кыр хайванын ауласа, әлбәттә аңа рәнҗеткүче газап булыр. И мөминнәр! Хаҗ сәфәрендә ихрам баглаган хәлдә кыр хайваннарын ауламагыз. Сездән берегез ихрам баглагана хәлдә кыр хайванын белеп хаслап үтерсә, аның кәффәрәте сезнең арагыздан ике гадел кеше үтерелгән хайванның бәһасе фәлән чаклы дип хөкем итсәләр. Шул хак белән корбанлык алып, Мәккәдә бугазлап фәкыйрьләргә ашатыр. Яки мескеннәргә тәгам бирмәк кәффәрәтедер. Үтерелгән хайванның бәһасе хәтле ашатыр я таратып бирер, яки тәгам бирмәсә, ураза тотар. Тәгамның бер мескенгә ашатыр хәтлесе бер көн уразага хисап ителер. Бу кәффәрәт Ауда Аллаһ хөкемен бозучыга җәза булды. Гөнаһлы эшнең ахырын белсен өчен. Аллаһ гафу итте бу аңлатмага хәтле ау хөкемен бозган кешене. Моннан соң берәү ау хөкемнәрен бозса, ул кешедән Аллаһ газап белән үч алыр, бит Аллаһ кодрәт вә үч алу иясе. Суда яшәгән хайваннарны ауламак, Һәрвакыт, хәтта ихрам баглаган хәлегездә дә сезгә хәләл ителде. Диңгезләрдә йөрүчеләргә файдаланырлык тәгам булсын өчен балык вә диңгезнең башка ризык булырдай нәрсәләре сезгә хәләл булды. Ләкин суда үлгән балык хәләл түгел. Сезгә харам ителде кыр урман хайваннары ихрамда хәлегездә. Аның хозурына кайтачак Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәрен бозудан сакланыгыз. Аллаһу Тәгалә Мәчит Харамдагы Кәгъбәне мөселманнарга кыйбла кылды. Аның белән ислам дине һәм мөселманнар каим булып яшәр. Сугышу хәрам булган айларны, корбан чалуны һәм Мәчит Харамдагы яки хаҗдагы ачык галәмәтләрне мөселманнар файдасына кылды. Коръәндәге бөтен хәбәрләр сезгә сөйләнә. Дөреслектә Аллаһу Тәгаләнең җирдә вә күкләрдә булган нәрсәләрне белгәнлеген белүегез өчен. Әлбәттә, Аллаһ һәр нәрсәне белүче. Бик яхшы белегез ки, Аллаһ үзенә итагать итмәгәннәрдән каты газап белән үч алучы һәм тәүбә итүчеләрне ярлыкаучы, рәхимле. Рәсүл галәйһиссәламнең бурычы фәкать Аллаһ хөкемнәрен һич үзгәртмичә кешеләргә ирештерү генә. Аллаһ сезнең күрсәтеп һәм яшереп эшләгән эшләрегезне яхшы белә. Әйт, пакь белән нәҗес, хак белән батил һич тигез булмас, дип. Гәрчә сине нәҗеснең күплеге гаҗәпләндерсә дә. И акыл ияләре! Аллаһудан куркыгыз, нәҗес һәм батил эшләрдән сакланыгыз. Шаят өстенлек табарсыз, котылырсыз. И мөминнәр, тиешсез сораулар бирмәгез. Әгәр соравыгызга җавап бирелсә, ул җавап сезне кайгыга салыр. Әгәр Коръән иңеп торган вакытта яшерен нәрсәләр турында сорасагыз, аның җавабы бирелер, тиешсез нәрсәләр турында сораганнарыгызны Аллаһ гафу итте инде, сорамагыз. Аллаһ ярлыкаучы. Сездән әүвәлге кавемнәр дә пәйгамбәрләренә шундый сораулар бирделәр. Сорауларына җавап бирелгәч, соңра җавапны инкар итеп, кәфер булып әверелделәр. Аллаһ кешеләрнең кулындагы хайваннарга Бәхирә, Саибә, Василә, Хам дип исем бирмәде. Һәм аларны харам да кылмады. Ләкин кәферләр Аллаһуга ялганны ифтира кылдылар, бу хайваннарны Аллаһ харам кылды дип. Аларның күпләре аңламыйлар. Алар сораучы вә сорамаучы мохтаҗларга малларыннан садакалар бирә иделәр. Әгәр ул җаһилләргә әйтелсә, Аллаһ индергән Коръән хөкемнәренә һәм Рәсүл гамәленә килегез дип, алар әйтәләр. Ата-бабаларыбызны нинди юлда, нинди гамәлдә тапсак, шул безгә җитә, алар юлыннан чыкмыйбыз дип. Аллаһ әйтте, әйе, аларның ата-бабалары хаклыктан һич нәрсә белмәүче һәм туры юлга да күнелмәүче иделәр түгелме дип. И мөминнәр! Сезгә үзегезне төзәтмәк һәм туры юлда нык тормак. Әгәр Коръән юлында берләшеп таза торсагыз, адашкан кеше сезгә зарар итә алмас. Җыйналып кайтачак урыныгыз Аллаһу хузурында кылган эшләрегездән хәбәр бирер. И мөэминнәр, Әгәр берегезгә үлем якынлашса, васыятләрегезне әйткәндә үзегездән ике гадел кеше шаһит булсыннар. Яки мөселман булмаган ике кеше шаһит булсыннар, сәфәрдә йөргәнегездә үлем хәсрәте ирешсә. Әгәр шаһитләрнең эше низаклы булса, яки алардан шикләнсәгез, намаздан соң ике шаһитны алып калыгыз, үлгән кешенең васыятен вә калдырган әманәтен ачыклар өчен. Аллаһ исеме белән ант итеп әйтсеннәр. Антыгыз белән дөнья малын ихтыяр итмәбез, гәрчә әманәт тапшырган кеше якын кардәшебез булса да, һәм Аллаһ үтәүне фарыз иткән шәһадәтне яшермибез, әгәр алдалап ант итсәк, Аллаһуга гөнаһлылардан булырбыз, дисеннәр. Тикшергән чакта бу ике шаһитнең үзләре йоклап алган әманәтләренә хыянәт иткәнлекләре ачыкланса, булган хәлне дөрес сөйләр өчен алардан гаделрәк ике кеше шаһит булырлар. Алар Аллаһ исеме илә ант итеп әйтерләр: Безнең шаһадәтебез әүвәлге ике шаһитнең шаһадәтеннән дөресрәк. Шаһитлегебездә дөреслектән чыкмабыз. Әгәр дөреслектән читкә чыксак, әлбәттә, залимнәрдән булырбыз дип. Мәетнең васыяте хакындагы шәһадәттә күрсәтелгән хөкемебез шаһитләрнең турылык белән шаһит булулары өчен иң якын бер юл, яки шаһитлек эшләрендә ялган сөйләүләре сәбәпле, эш икенче гадел шаһитләргә тапшырылгач, хыянәтләре өскә чыгып хурлыкка төшүдән курыксыннар өчен гадел хөкемдер. Аллаһудан куркыгыз, аның гадел хөкемнәрен бозудан сакланыгыз һәм сезнең файдагызга сөйләгән сүзләрен тыңлагыз. Аллаһу Тәгалә хыянәтче фасикларны туры юлга күндерми. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өметләрен хөкем итәр өчен җыяр. Ой, кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өммәтләрен хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһ алардан сорар: "Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өммәтләрегез ничек кабул иттеләр?" дип. Рәсүлләр әйтте, Без аларның хәлен белмибез. Бездә гаепне белә торган белем юк. И Раббыбыз, әлбәттә син бөтен яшерен эшләрне белүчесең, дип. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өммәтләрен хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһ алардан сорар, Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өммәтләрегез ничек кабул иттеләр, дип. Рәсүлләр әйтте, Без аларның хәлен белмибез. Бездә гаепне белә торган белем юк. И Раббыбыз, әлбәттә син бөтен яшерен эшләрне белүчесең, дип. 110 аят. Аллаһу Тәгалә кыямәт көнне әйтер, И Мәрьям углы Гайсә, Без сиңа һәм анаңа биргән нигъмәтне бүген сөйлә. Җабраил белән сиңа куәт биргәнебезне, кешеләр белән бишектә һәм пәйгамбәр булгач хикмәтле сүзләр белән сөйләшүеңне, мин сиңа язарга өйрәткәнемне, ислам хөкемнәрен, Тәуратны, Инҗилне өйрәткәнемне, Яна минем әмерем белән кош сүрәтен ясап аңа өрер идең, аннары минем әмерем белән кош булып очар иде. Янә минем әмрем белән сукырларны күзле итәр идең һәм ала тәнле кешеләрне сәламәтләндерер идең. Дәхи, Бәни Исраилнең мәкереннән сине коткарганымны һәм син аларга инҗил хөкемнәре вә ачык мөгъҗизалар белән килгәч, аларның ышанмаулары, бу сихрдән башка һич нәрсә түгел дип инкарь иткәннәрен сөйләп бир, хәтерләренә төшер, дияр Аллаһу Тәгалә. И Хаварион! Миңа һәм Рәсүлемә иман китерегез дип вәхи кылсам, Хаварионнар әйттеләр. Иман китердек, и Гайсә, безнең мөселман булганыбызга шаһид бул дип. Хаварионнар әйттеләр, и Гайсә, синең Раббыңның безгә күктән аш яулыгы белән ризык иңдерергә көче җитәме дип. Гайсә әйтте, Аллаһудан куркыгыз, газабыннан сакланыгыз, Үз-үзегезне бәла-казага салмагыз. Әгәр хак мөэминнәрдән булсагыз. Алар әйттеләр, Күктән иңгән ризык белән ризыкланырга һәм күңелебезнең карарлануын теләмибез. Дәхи мин Аллаһуның Рәсүле дигән сүзеңнең хаклыгын белмәкче булабыз. Янә ул ризыкның Аллаһудан иңдерелгәнлегенә шаһитләрдән булуыбызны телибез, дип. Мәрьям углы Гайсә әйтте. И тәрбиячебез, Аллаһ, безгә күктән аш яулыгы белән ризык иңдер. Ризык иңгән көн әүвәлгеләребезгә дә һәм ахыргыларыбызга да бәйрәм көне булсын. Янә минем пәйгамбәрлегемә дә дәлил булсын. Эй Раббыбыз, безне ризыкландыр. Син, әлбәттә, ризыкландыручыларның иң хәерлесесең, дип. Күктән ризык иңгән көн якшәмбе иде. Шуның өчен якшәмбе көн Насараның бәйрәме булып калды. Аллаһу Тәгалә әйтте, Мин, әлбәттә, сез сораган ризыкны күктән иңдерүчемен. Бу ризык сезгә иңгәннән соң, сезләрдән берәрегез хыянәт итсә яки шөкер итүне һәм Аллаһудан иңдерелгәнне инкар кылып кәфер булса, ул кешене галәмнәрдә һич кемне газап кылмаган каты газап белән газап кылырмын дип. Янә Аллаһу Тәгалә кыямәт көнендә әйтер: И Мәрьям углы Гайсә, син кешеләргә әйттеңме? Мине һәм анамны Аллаһудан башка илаһ тотасыз дип. Гайсә әйтте, Эй Раббым, Син һәрбер кимчелектән паксың. Синең хакта миңа муафик түгел сүзне әйтмәк лаек түгелдер. Әгәр андый сүзләрне әйткән булсам, әлбәттә, син аны беләсең. Я Рабби, Син минем күңелемдә булган нәрсәне әлбәттә беләсең, әмма мин синдә булган нәрсәләрне белмимен. Әлбәттә, син яшерен нәрсәләрне бик яхшы белүчесең. Янә Гайсә, «Эй Раббым, мин аларга син әмер иткәннән башканы әйтмәдем. Бәлки мине вә сезне тәрбия итүче Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз», дидем. Дәхи мин алар арасында булганда, бөтен эшләренә шаһит булдым. Мине күккә күтәреп үтергән чагыңда син аларны күзәттең. Бит син һәр нәрсәгә шаһитсең, диде. Әгәр аларны газап кылсаң, кылырсың, үз бәндәләреңдер, вә әгәр аларны ярлыкасаң, әлбәттә син көчле һәм гадел хакимсең. Аллаһу Тәгалә әйтер, бу көндә чын мөминнәрнең Коръәнгә вә сөннәткә муафиқ дөрес динне тотучы мөселманнарның дөреслеге файда бирер. Аларга җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җәннәтләр булыр. Алар анда мәңге калырлар. Аллаһ алардан разый булды, һәм алар Аллаһудан разый булдылар. Җәннәтләргә кереп, анда мәңге калу иң зур бәхеткә ирешү. Җирдәге вә күкләрдәге һәм алар арасында булган нәрсәләр Аллаһу Тәгаләнең милкедер. Аның һәр нәрсәгә көче җитә.